Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar ix-xogħlijiet diversi tal-kittieb Francis Ebejer, minn romanzi sa novelli, imma fuq kollox drammi. Ebejer huwa figura letterarja importanti fl-istorja ta' pajjiżna. Francis Ebejer twilet f'Ħaddingli fit-28 ta' Wissu 1925. Ommu u missieru kienu t-tnejn għalliema. Fl-1942, ta' sbatax-il sena, mar jaħdem bħala interpretu fl-Afrika ta' Fuq. Hemmhekk dam sena, u wara li ġie lura Malta fl-1944, beda jgħallem l-Ingliż, sakemm eventwalment laħaq surmast. Ebeier beda jikteb bl-Ingliż, iżda fl-1950 beda jikteb ukoll bil-Malti. Ebeier huwa meqjus bħala missier it-teatru modern f'Malta. Id-drammi tiegħu huma intellettwali U l-karattri f'dawn id-drammi, fost l-oħrajn, narawhom isaqsu dwar l-eżistenza tagħhom. Ebejjer miet fl-10 ta' Ġunju 1993. It-teatru ta' qabel Ebejjer kien ħafna drabi mibni fuq il-farsa jew fuq il-melodramm. Ejja ngħidu sa snin 60 il-teatru Malti ehm, naturalment kien interessanti għax eh, kien qed jirrifletti poplu li qed jiżviluppa, imma forsi ehm, kien għadu ma wasalx eh, f'livell intellettwali li eh, jagħmlu ehm, eċitanti jew jew b'xi mod li se jżommok. Naturalment kellna teatru romantiku ta' Bejn il-gwerer kellna l-bidu tat-teatru eh, realista u naturalment kellna teatru popolari li kien għadu għaddej mis-seklu 19. Forsi eh, l-iktar ħaġa interessanti hija li meta jitfaċċa ebejjer jitfaċċa miegħu wkoll eh, it-teatru realista ta' nies bħal Ketkuti u Diakono. Insibu wkoll id-dram bl-Ingliż Kif evolva dan sa ma daħal fix-xena Għebejjer? It-teatru bl-Ingliż kien kurrent sekondarju f'Malta meta nitkellmu dwar il-kittieba Maltin. Naturalment kellek kittieba Ingliżi li kienu qed jiktbu bl-Ingliż hawn Malta u li kienu qed itellgħu dawn ix-xogħlijiet pantomimi u xogħlijiet oħrajn. Però Dak huwa biex ngħidu ngħidu hekk kurrent li baqa' iżolat. Ġifieri dawk kienu xogħlijiet li jittellgħu minn atturi Ingliżi, udjenzi primarjament Ingliżi eh, u allura ma kellhomx influenza kbira fuq il-Maltin. Qabel ebejjer ma naħsibx li kellna awturi importanti li kitbu bl-Ingliż teatru.
Wara li kien beda jikteb ir-rumanzi bl-Ingliż, Ebejer beda jikteb xi radjudrammi bil-Malti. Jekk naħsbu ftit fuq il-radjudrammi, ġifieri x-xogħlijiet li primarjament kiteb bejn 1950 u 1960, huwa perjodu fej il-kittib qed jipprova jsib eh, il-pinna tiegħu, qed jipprova jsib l-istil tiegħu, mhumiex kollha xogħlijiet interessanti. Fil-fatt, naqseb jera nifsu ma kien interessat jistampom daw. Viri ħafna minnom għatma għatma deru wara li li xandru. Fil-fatt, naħseb wieħed mill-ftit li kien iħossi li tajjeb bizzejed biex jipublikaħ kien eh, fil-bidu tal-ħamsinijiet ċpar fil-xemx sewwa li kien deher f'wieħed mir-rivisti tal-Malti u ftit iktar tard imbagħad kellu s-sejħa ta' Sarit illi inkludih fl-ewwel volum ta' drammi tiegħu. Mill-bqija ma tantx ma tantx naħseb illi kien jos dan ix-xogħol kien eh, isu l-apprentistat tiegħu. Ix-xogħlijiet tiegħu jisiru interessanti ħafna. Ehm, mill-1960 il qudiem meta jibda jikteb għal palk għandu l-ispazju ġdid fej fej eh, jaħdem li huwa il-Teatru Manuel wara li reġa eh, infetaħ bħala teatru pubbliku, bħala teatru eh, tal-istat u għemmek jibda jitkellem bleħen sot, bleħen li huwa matur issa u jesperimenta b'temi li varjaw minn dawk eh, nazzjonali sa dawk li forsi huma aktar eh, nsejħulhom universali.
Ebejjer kiteb ukoll xi drammi bil-lingwa Ingliża.
Il-biċċa l-kbira tal-drammi tiegħu Ebejjer kitibhom bil-Malti. Ftit li xejn eh, kiteb drammi bl-Ingliż u id-drammi l-iktar importanti huma kollha bil-Malti. B'differenza għal dak li għamel fin-narrattiva. Fin-narrattiva kiteb kważi dejjem bl-Ingliż ħlif għal xi eċċezzjonijiet. Sewa, ġifieri naħseb illi l-ħsieb tiegħu kien illi d-drammi qegħdin biex jiġu eh, konsmati biex jiġu eh, ppreżentati eh, mill-ewwel lill-udjenza li naturalment hija Maltija bejr barra li kien kittib kien ukoll direttur, jiġifieri kien jitella x-xogħlijiet tiegħu u immedjatament ehm, ma kienx interessat ħafna jew immedjatament illi jippubblika x-xogħlijiet tiegħu fil-fatt ħafna mill-drammi tiegħu ġew pubblikati snin wara li deru ehm, waqt li meta qed titkellem dwar il- Ir-rumanzi, naturalment, kien qed eh, jippubblikom għaliex dak kien il-mod kif jilħaq il-pubbliku, kien qed jippubblikom bl-Ingliż għax kellu t-tama li jilħaq pubbliku ehm, eh, wiesa. Ehm, Bl-Ingliż ma tantx għal dak li għandu ċesam ma teatru ma tantx kien interessat illi jinterpreta daw it-temi, le forsi għax il-pubbliku tiegħu eh, kien wieħed li ehm, sejmur il-Manuel u sejmur il-Manuel biex jara eh, dat teatru bil-Malti li qed jitkellem dwar ftit jew l-istess udjenza li hemm fit-teatru. Ehm, eh, fil-fatt ma tantx kiteb drammi bl-Ingliż illi eh, illi ħallew impatt lokalment. Li kien jagħmel imbagħad ebejjer kien li ħafna mid-drammi importanti tiegħu, speċjalment ta' snin 60, eh, traduċihom u nnifsu għall-Ingliż u eh, pubblikom għall-pubbliku iktar wiesa. U xi drabi dawn id-drammi ttellgħu anki bl-Ingliż.
Dawn id-drammi tal-bidu kienu jiġu ppubblikati mid-dar tal-pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Ir-relazzjoni ta' Pawlu Mizzi l-Papa ma' Francis Ebejer kienet waħda mibnija fuq il-letteratura, fuq il-kitbiet li kien jagħmel Francis, imma wkoll kienet relazzjoni ta' ħbiberija kbira. Tant li t-tifel tiegħu ħafna drabi kien iqatta' sjuf magħna, d-dar tagħna Għawdex, għamilha aktar minn sena waħda u għadna ħbieb sal-lum. Jiena niftakar lil Francis jiġi d-dar, Francis dejjem persuna twil jiena ta' tifel żgħir, fil-fatt ħafna iżgħar anke minn Damien, ta' tifel żgħir nara dal-persuna, Illum forsi niddeskri fih eċċentriku, anki l-mod kif kif jilbes ma kienx jilbes b'mod li konna naraw, pereżempju jara l-Papa kien iżjed għall-avant-garde, jiġifieri mhux qed ngħid eċċentriku, mhux qed ngħid xejn ħażin. Però jiġi d-dar b'dik il-vuċi, jiċċajta ma' kulħadd, jitkellem ma' kulħadd, però sfortunatament imħabba l-età tiegħi ma stajtx napprezza l-ġenju l-ġenju tiegħu tal-kitba. Kien hemm ukoll, nista' nimmaġina, diskussjonijiet għax lejn l-aħħar tas-snin tmenin dwar id-drama minħabba li d-drama hawn Malta għad kif anki b'mod internazzjonali mhuwiex kommerċjalment vijabbli bħala pubblikazzjoni. Allura kien hemm ukoll xi diskussjonijiet mal-Papa fuq dawn. Fil-fatt, kien daħal għalih bank li ħa nsemmih għax m'għadux jeżisti, il-Midmed Bank, biex ippubblika ċerta numru ta' drama anki permezz ta' sponsorship għall-kotba li għamilnielu.
Naħseb meta qed nitkellmu dwar ix-xogħlijiet l-iktar importanti għat-teatru ta' Bejjer, għalija hemm żewġ fażijiet, hemm il-perjodu tas-sittinijiet Ehm, illi kien qed jitkellem ehm, b'lingwaġġ sperimentali u hemm uħud minn drammi tiegħu illi ehm, huma b'saħħithom ħafna. Naħseb wieħed milli milli joġobni l-iktar huwa Boulevard, le tieni dram tiegħu illi bażikament qiegħdu fl-istess perjodu ma' kittieba li kienet jikbu dwar kienet jikbu teatru tal-assurd. Ġrida fil-bidu ta' snin 60 kienet jaqbad eh, stil ta' teatru li kien kien invoga ħafna biex interpreta eh, il-qada tad-dinja fil-gwerra birda u eh, il-mod kif il-bniedem kien tilef jew ħafna nies kienet iħossu li kien tilef kien tilef triqtu. Fl-istess perjodu għandek drammi oħrajn interessanti, per eżempju, Menz eh, jitratta dil-qada tal-bniedem ehm, izolat mill-bqija tad-dinja u l-bqija tad-dinja ma tistax ma tistax tifmu. Ehm, forsi indirettament kien diġa qed eh, jitratta l-problemi ta' Malta li qed tinbidel u qed issir iktar ehm, industrializzata, iktar kummerċjali, iktar moħħa fil-flus, sew għalkemm Malta ma tissemmix f'dak id-dram. Umbat għandek eh, fil-67 naturalment tlet drammi dejjem narbotom fl-imkien eh, il-ħat fuq il-bejt meta morna tal-melliħa u l-imnares minn il-qtil dawma eh, id-drammi Żgur li iktar drammi li kellhom impatt ehm, li rawhom nies meta meta deru, li iktar drammi li reġgħu ittellaw ehm, drabi oħrajn. Sewa illi fihom qiegħed jitratta il-pajjiż fil-perjodu ta' wara l-indipendenza. Il-ħadd fuq il-bejt qed jitratta il-kriżi tal-klassi tan-nofs li f'daqqa waħda Tibdel il-mod kif tgħix jew inqas il-mod kif tgħix madux daqstant jagħmel sens għal dal-pajjiż li imbidel bil-fors għaliex il-qagħda politika imbidlet. Meta morna tal-melliħa jitratta il-kriżi ambjentali li qed iħoss ġejja fuqna u l-kriżi li tolqot imbagħad il-klassi tal- tal-bdiewa le illi f'daqqa waħda ndunaw illi jistgħu jagħmlu l-flus jekk jabbandunaw ħajjithom imma xieġi ma l-flus tiġi il-krizi eżistenzjali inti wara l-flus mandek xej iktar. Sewa ġviri hija xi ħaġa li forsi llum nħossuha ħafna ma eh, f'nofs snin sebajna bejjek ejna eh, arawa ġejja fuqna. Eh, U meta morna tal sorry l-imnarja żmien il-qtil huwa dramm li qed jitkellem dwar iż-żgħażagħ li eh, qed jippruvaw jifmu kif inbidlet id-dinja waqt li huma qed jikbru. Ġifieri żgħażagħ li saru adulti eh, fil-perjodu immedjatament wara wara indipendenza li għandhom affarijiet li qabilhom ma kellhomx Imma ftit jew wisq ma jafux jagħmlu sens minnhom. L-ewwa dramm ieħor interessanti u saħtu. Mbagħad ħafna minn daw it-temi jibqa' jtattom fi drammi oħrajn, pereżempju f'Karnival, eh, l-istess il-kriża il-kriżi bejn Malta l-qadima u Malta l-ġdida, ehm, nuqqas ta' komunikazzjoni bejn tnej. Ehm, Dramm li jissemma ħafna huwa l-aħħar dramm li kiteb il-ġaħan ta' bin ġemma. Forsi mhux l-aħjar dramm tiegħu f'livell ta' struttura, eh, però huwa żgur l-iktar dramm li jgħid minn kien ebejjer. Għaliex donnu ebejjer kien jaf li Mhux se jkollu opportunità oħrajn illi kellem il-pubbliku tiegħu allura rrid iferra qalbu, rrid jgħid kull ma kellu xi jgħid, anke l-affarijiet li forsi kien diġà għalhom qabel. Fid-drammi tiegħu, Ebejer juża lil karattri biex jikkritika jew jgħaddi kummenti dwar is-soċjetà ta' żmienu. Ebejer ħoloq ħafna eh, karattri li huma f'saħħithom u li kważi kważi huma xempji jew eżempji ta' parti mis-soċjetà Maltija. L-ewwel li jiġini f'moħħi huwa l-karattru ta' Rita fil-ħadd fuq il-bejt, il-karattru li kienet taħdem Carmena Azzopardi fil-verżjoni oriġinali u anke fil-verżjoni għat-television. Il-karattru tal din il-mara tal-klassi tan-nofs illi dejjem għexet il-privileġġi tagħha qisu eh, bid-dritt ehm, illi għada għad għandha daw il-privileġġi, però d-dinja ta' madwar qed tinbidel u ma tistax tifhem għalfejn qed tinbidel. Ehm, u għabejjer eh, jispjega l-bidliet tagħha ehm, bħala sterilità jirrappreżenta bħala mara sterili eh, illi ehm, allura ma tistax tagħti xi ħaġa eh, għal din il-Malta li trid tkompli. Lesa kemm rita nifisa tifhem x'tista' tikkontribwixxi u tista' tikkontribwixxi biss jekk tifhem il-bqija tas-soċjetà, is-soċjetà kollha li sadattanti kienet qed tirrifjuta.
Bħal fid-drammi, Ebejer kien ukoll kittieb prolifiku fejn jidħlu ir-rumanzi u n-novelli. Francis kiteb xogħol importanti ħafna bl-Ingliż, L-Ingliż kważi kien jiġih b'mod naturali. L-Ingliż tiegħu huwa sabiħ immens, niftakar jekk niftakar sew, kien tħajjar jibda jikteb eh, il-novelli jew ir-romanzi bl-Ingliż għaliex Kienu il-BBC kienu aċċettawlu xi short story tiegħu. Imma minn dana l-bidu umli ta' kitba bl-Ingliż Ebejer fl-opinjoni tiegħi kiteb kapolavuri li jinkludu Wreath for the Innocents, Evil of the King Cockroach, In the Eye of the Sun u Requiem for a Maltese Fascist. Fl-opinjoni tiegħi Il-valur letterarju ta' dawn ix-xogħlijiet li huma rumanzi bl-Ingliż kienu fl-opinjoni tiegħi nerġa' ngħid fl-istess qasam ta' suċċess li kellu Francis Beier bil-bċejjeċ teatrali tiegħu bħal Mens u l-Pija. Fl-opinjoni tiegħi, u nisħaq li din hija opinjoni soġġettiva, Requiem for a Maltese Fascist huwa l-aħjar romanz bl-Ingliż ta' Francis Ebejer. Għaliex naħseb fih eh, meta Ebejer jirrakonta n-narrattiva tiegħu, eh, b'mod l-iktar b'saħħtu jiddiskrivi kif Malta mhux biss eh, ta' żmien il-gwerra, imma ta' wara l-gwerra inqabdet f'diversi elementi ta' ideoloġija li fortunatament jew sfortunatament Malta rnexxielha ma taqax taħt il-madmad tal-imperjaliżmu kolonjali u f'dal-każ Taljan, imma wkoll għaliex fascist, Huwa interessanti għaliex eh, għalija eh, jinidi eh, narrattiva kontroversjali fil-qasam politiku. Ikkommentajt dwar kif briħet il-kitba ta' dawn ir-rumanzi, Ebejer jidher li l-Ingliż għalih kien iġih ingwanta. Il-lingwa Ingliża għalih kienet pjattaforma lingwistika importanti ħafna u tajba ħafna għaliex l-espressjoni tiegħu mhix akkademika imma l-Ingliż Eh, jinqeda bih ukoll bħal ma ebejjer inqeda bil-Malti biex esprimi ruħu mod versatili, eh, kważi realista bħal ma eh, wara li għamel fil-teatru importanti kollu tiegħu. Hemm naħseb li permezz tal-kmand importanti li kellu fuq il-lingwa Ingliża biex xogħol tiegħu Ingliż, Francis irnexxielu Eh, joħroġ li l-in minn xtutna, għaliex ovvjament bl-Ingliż Franz eh, eh, kellu udjenzi li l-in minn xtutna. U dan importanti biex Franz jiġi meqjum u aċċettat bħala l-aħjar drammaturgu Malti, imma f'dal każ ukoll importanti fl-istorja tal-romanz Malti. L-uniku rumanzett bil-Malti ta' Ebejjer huwa Il-Ħarsa ta' Rużann. Jien naħseb li Il-Ħarsa ta' Rużann eh, huwa rumanz eh, mimni eh, f'sens ta' ġeneru letterarju mod li ma tistax sejjaħ romanz, romanzett imma romanz. Jina kelli nistudja xrit jagħmel dan ir-romanz sebejjer għaliex jidderġejtu għat-televiżjoni. U allura kelli nara kif il-ġenju letterarju ta' Ebejer nittraduċih biex jagħmel sens fuq l-iskrin iż-żgħir. Essenzjalment, fil-ħarsa ta' Rużann, Ebejer jagħmel replika ta' xi prova jagħmel ellu l-mercer bl-għeli ta' ħaż-żgħir. Interessanti kif eh, Rużan eh, li hija raħlija ma ninsewx li ebejjer kien minn ħaddingli u trabba fil-kampanja u kien jaf jitkellem bil-lingwa Dinglija tal-bdiewa, meta ġie biex jikteb Ħarsa ta' Rużann, inqeda ħafna bid-Dingliżmu tiegħu għaliex ikkrea lil dil-bidwija, Rużann, bħala n-nukleu li tirrappreżenta sensiela ta' ġenerazzjonijiet li matulhom Malta eh, evolviet mill-illitterizmu għal biex issir pajjiż li jevolvi b'letteratura u biħsibijiet politiċi eh, eruditi u li għamlu sens f'sens modernista. U naħseb li allura eh, eh, bejjer innexxilu bil-ħarsa ta' Rozan mhux biss ikun profetiku għal x'ġara wara li ħalliena fil-qasam politiku Malti, imma wkoll jagħti kontribut letterarju u drammatiku televiżiv b'da xogħol importanti li fl-għoni tiegħu l-aħjar, wieħed mill-aħjar l-għandu.
Issa se naqraw silta minn Il-ħarsa ta' Rużan ta' Francis Ebejer. Il-bidu. Mark Antonin jgħid il-ġrajja tiegħu. Il-ħarsa tagħha. Il-ħarsa tagħha kienet qisha ġejja. Il-ħarsa tagħha kienet qisha ġejja mill-botnet tal-bidunet. Mill-botnet tal-bidunet. Isa minn ħafna qabel ma l-alqa fejn jien iltqajt magħha l-ewwel darba u ħabbejta kienet biss qalqa. Imma sem minn xi bosk bla dajjer u xmajjar u tajr stramp u annimali mill-Afrika u mill-Ewropa. Illum, tifkira biss f'demmna. Jew dubju serju xjentifiku, jew verità. Jew xejn ħlief xenqa għal wisa ta' dawk li jgħixu fiċ-ċokon wisq. Jew nostalġija għall-għeruq, l-oriġini tagħna. Hi baqgħet tħares lejja u jien il-għajnejja ma stajtx naqlagħhom minn fuqha, hekk ma lilmaħna lil xulxin. U kienet ir-rebbiegħa. Mgħassqa f'idha. b'għewsiet żgħar ta' ħamrija fuq il-ġbina u fuq il-ħita. Kif rajna u smajna, Francis Ebejer huwa ġgant letterarju fl-istorja riċenti tagħna. Ix-xogħlijiet tiegħu għadhom qegħdin jiġu studjati minn eluf ta' studenti sal-ġurnata tal-lum. B'hekk ġejna tmiem programm ieħor ta' kitbiet minsija. Narawkom għall-programm li jmiss.